Nsellmilkom, jiena Nikolin Sagona, kuratriċi fil-Mużewijiet bis-Siti Tawdex. Illum se nkellimkom dwar waħda mix-xogħlijiet ehm, l-iktar favoriti tiegħi fil-kollezzjonijiet ehm, Fawdex li hija watercolor mill-artist Ingliż Edward Lear. Edward Lear huwa wieħed mill-iktar artisti favoriti tiegħi tas-seklu satax. Dak iż-żmien kienu ħafna vjaġġaturi li kienu jivvjaġġaw lejn il-Mediterran, fosthom Edward Lear, u li jaffaxxinani l-aktar huma Id-djarji li ħallewna li jagħtu narrattiva sabiħa mmens tal-postijiet li żaru, però iktar minn hekk huma l-iskizzi u d-disinji ta' ħafna lokalitajiet Għawdxin li penġew peress li l-pajsaġġ Għawdxi kien isaħħarhom bis-sbuħija tiegħu. Din it-tpinġija hija akkwist riċenti ħafna fil-kollezzjoni nazzjonali. Xtrajniha minn Irkant Internazzjonali s-sena li għaddiet. Fil-fatt issa għandna b'kollox ħames veduti t'Għawdex minn dan l-artist. Din hija l-ħames waħda. Edward Lear żar il-gżira Għawdxija għal tmint ijiem sħaħ fl-1866, bejn is-sittax ta' Marzu u t-23 ta' Marzu. U f'dawk it-tmint ijiem nistgħu kważi ngħidu b'ċertezza li dan mexa madwar il-gżira kollha, għax ħallielna rakkonti dettaljati mmens ta' dawn il-mixjiet li kien jagħmel u fejn kien jieqaf ipinġi. U saħansitra t-tpinġijiet tiegħu huma nnumerati U għalhekk, b'dan il-mod, wieħed jista' kważi kważi joħroġ mappa tal-mixjiet kollha tal-għir tul dawn it-tmint ijiem. Din issa hija l-ikbar tpinġija li għandna mill-ħames veduti tal-għir ta' Għawdex. Hija mpinġija fuq karta griża. Importanti ngħidu li l-artist on location kien ipinġi bil-lapes u mbagħad x'ħin imur lura jew fil-lukanda fejn kien joqgħod jew inkella meta jkun lura d-dar kien jgħaddi l-lapes pinna rqiqa bil-linka kannella skura u mbagħad kien jagħti il-washes bil-water colour, il-kulur, u mbagħad għandek il-highlighting bil-gwaxx abjad. Hawnhekk tidher il-lokalita' tar-Rabat meta nħarsu lejn ir-Rabat min-naħa ta' Sannat. Ġifieri għandek l-akwadott fil-bogħod, l-għolja tal-Ġordan, l-għolja ta' Gelmus, u mbagħad għandek iċ-ċittadella. Is-swar taċ-ċittadella interessanti li Lear kien ixebbahhom mal-Akropolis f'Ateni. U din jirrepetiha kemm-il darba meta kien meta kien Għawdex fid-djarji tiegħu. Ta' min isemmi wkoll dawk li nsejħulhom colour notes. L-artist kien jikteb xi notamenti dwar il-kuluri li kien qed jara quddiem għajnejh, per eżempju crimson clover. Hawnhekk qegħdin Marzu, jiġifieri r-raba' leli kienu tista' tgħid ħafna minnhom mimlija bis-silla. u dak il-kulur aħmar sabiħ tas-silla, l-artist ried jieħu notament tiegħu biex imbagħad x'ħin imur lura jkun jista' jiftakar il-kuluri li ra u jagħmel jagħmel il-wash bil-water colour. Din it-tpinġija nnumerata numru 203. Fil-kollezzjoni għandna t-tpinġija numru 200. li turi veduta tax-Xlendi. Nafu wkoll ovvjament mid-djarji li filgħodu malli telaq mir-Rabat fejn kien joqgħod, niżel mit-Triq tal-Għajn, mill-Fontana, penġa il-Gran Fontana u mbagħad penġa x-Xlendi. Nistgħu kważi ngħidu biċ-ċert li mix-Xlendi tela' min-naħa tal-irdumijiet tas-Sanab. U mbagħad jirrakkonta wkoll kif kien ħafna riħ u n-naħa ta' ċenċ ma ħallihx ma ħallihx joqgħod bilqiegħda bi kwietu jpinġi, niżel lejn Triq Sannat u hemmhekk poġġa bilqiegħda waqt inżul ix-xemx ipinġi din il-veduta tar-Rabat. Edward Lear kien wieħed minn ħafna vjaġġaturi li ġew fil-Mediterran fis-seklu satax. Kienet kważi saret moda li ħafna Ewropej, speċjalment in-nobbli, kienu jmorru fuq tour tal-Mediterran biex iżuru postijiet ta' interess, speċjalment postijiet arkeoloġiċi. Din kienet xi ħaġa li bdiet ftit tas-sekli qabel dak li nsejħulu il-Grand Tour. Edward Lear kien jivvjaġġa anke biex jitlaq mill-klima kiesħa mmens tal-Ingilterra u kien jippreferi li fix-xitwa jiġi xi mkien fil-Mediterran. Il-viżta ta' Lear f'Għawdex hija waħda speċjali ħafna għax tant saħħru l-pajsaġġ Għawdxi li fil-kitbiet tiegħu lill-ħbieb tiegħu fl-ittri nsibu miktub li Tant, tant kien eċitat, tant, tant ra sbuħija madwaru fuq din il-gżira li saħansitra ivvinta żewġ kelmiet ġodda bl-Ingliż, Pomskzilius and Gromfibris.